Mwana mama bw'omonto noyio bw'omonto. I tell you, omosacha oyio ekero agotera engero eyio, igo nkoigwa ng'a enkoro yane nigo egosasoka mono kegima kegima, gekogera iga agotera oteba ng'a mama bw'omonto noyio bw'eng'encho. Ah, aye bono mama omino noyio bw'eng'encho are gose? That is why nkoraborie nonya nabana buna bono bare erusa isiko iga abwo, buna bono one akaboririe ebimwanagete ase naeta iga ebimwana ebisine niga bi'emiaka ebere etato, nachi goeta akamwana akamo kamanya gontebi ng'a happy mother's day, nateba ng'a ndoche bono nonya nabana mbamaete ng'a rero mama ngochengerwa arenge, bono bono nabo ngoteba ng'a. Omonto okorokwa mama, mbali na mwaniki nabande buna momaete isiko iga abwo noyo bw'eng'enchene na mono kegima. Mama oyo bono nabateebie ogochengerwa mama ong'encho ki'eye ritang'ani mama ogochengerwa goika abe mama bweboete chinguru kegima mama ore ribabu mama ore ribabu kegima mama omonyanguru Inwe oo, ekero emereng'anio salasini na mocha egoteba ng'a omokungu bweboete orokini chinguru buna orokini, goika abe omokungu bweboete chinguru buna orokini. Inwe ekero kweboa chinguru buna orokini, ee aki bori orokini buna ore bono ombegete igaa, ekero onyeboete buna bono oba ombegete esura ya kazi. Ekero mondigereretie baria montengerete, nabo moroche nainche nimbegete orokini iga iga, onye boete orokini ase eng'encho mbegete amaiso egasi, kogera ekero nare gocha aa namanyang'a ngosoa nda bono ngendie ebinto goika eboyio bono chinguru buna orokini mono kegima. Ase ki? Ekero omokungu are omonyanguru, nigo akoegerera e- eamate yaye mono kegima, okora egasi oragerie eamate eyio onye na ebiashara okora buya, oragerie abanto baye, o- o- origie efisi. Osiire abanto baye ase chinguru chiye ase chinchera chinyinge. Bono bono timaeti ng'a mama baria bare gekwera yatebekanire ng'a abakungu bande mbare bare ebipiyo bosa isiko iga abwo, yaani omokungu otamaeti gese akorwa na ase agochia, bakonya goita oromoni, aba nabwo abakungu baria bakona goita oromoni mochene korwa mambia bakamorogoba atamanyeti ase akorwa na ase agochia. At the end of the story onyora ng'a. Ebiro biakorire ki? Ebiro biamobwateranirie. Bono bono nabo ntaete goteba ng'a mama ogochengerwa rituko ria rero tari mama onga ekaminenga buna eyio. Mama taganeirie abe omonto ore omworo. Mama nigo aganeirie koba omonto ore foko chingaki chionsi. Na bono ntaete goteba ng'a abakungu banga buna abwo, nabwo ense egochengera rituko ria rero ng'a nonya nigoro nabwo egochengera amatuko onsi. Noto, lakini mama oria okorokwa ng'a mama bw'eng'encho Buna bono omama namba ya kabere goika abe omama omanyete koboa abanto baye buya, okobaboi buya, obadress buya, ere omonyene goika abe mama ore presentable, yaani mama omaete kweboa. Nabatebia ase amatuko make iga aetire gochia magega ng'a naki Inka, inka, nkareta enkwana amano engiya mono kegima, abanto bakayechengera, amashabiki ane nkarora mogoaka chinkubi korwa isiko gabue, enkwana yare goteba ng'aki, ng'aki omokungu aganeirie kweboa, korokwa ng'a omorandia, isano na ibere, ebibungo biaye emerongo ebere na kianda, e gia gia giarenge goteba kabi kabisa gekwerora ng'a abanto ng'aki baganeirie kweboa, Kegoa. Bono bono na nabo narenge koirana ntebe ng'a naki ekero nkorotote ekebungo ekio on behalf of all mothers, ntebe ng'a naki omokungu goika bwegere kweboa boronge, tari omokungu ogotara getirianda, tari omokungu otamaeti gwesibia, tari omokungu otamaeti konintanwa ne chinchara, tari omokungu otamanyeti Gosibia nonya nemerondo yagwenera minto mwanya getinge, eyetari magana kera omonto nabwate okonyora kwaye. Naende twensi ntoreng'aneti, banto twensi ntoreng'aneti ase okonyora gwaito, lakini ase oboke bwao, ase oboreu bwao, ing'aki gose bwebegete. Omorari oo nabo ntaete kogotebia ng'a ase egento keria giokweboa, arande nesiko ngochiere yabora, Aba nabana baito basinyugoto chingera, lakini rende nkoira naende ensemo eye intebe ng'a naki nyoko naba buna arabe, mama omino naba buna arabe, mochengere. Aiga no abana bagochi bagosa ntarakune ensemo y'abana, nabo ntaete koraminyoke ensemo eyio y'abakungu, ntebe ng'a omokungu naye ekero otaete gochengerwa amo nomwana oo gose nabana bao, ritang'ani kare ebeka buya, tiga koba omokungu okoa abana bao obosoku, ng'a nonya nase okoria, ng'a ki'okoria, akongumbare omaete abana babo basinyire gochengera isiko iga abwo ase engencho ng'a nonya nokoria kwa self in terms of eating nonya nekero gwachiire ekekera ki narabeire ngokeire ore raboire nonya nekero gwachiire ase abana bao bagosoma visiting day omokungu how do you carry yourself ng'aki gose okwerorekania ase ensemo yokoria mm. Karati ensemo eria y'okweboa, ensemo y'okweboa ngocha tore ororo, lakini ensemo y'okoria, ing'aki gose okoria egere abana babo bagochengere, ing'aki gose okoria, your eating habit, buna omokungu, ing'aki okoragera egere omosacha oo agochengere. Did you know nonya abagaka bande basinyirwe kobogoria aba abang'ina babo, babaire isiko gari emegobani, gose babaire nonya ne egioski kere mwanyarebe akoe special treat, aseng'encho amanyete ng'a your eating Habit, Okoria kwao nkoria okoria okuya bono bono nonya ekero gwachiire echiiro. Ing'aki gose ekero orare ase oboonchoreri bwao, ing'aki okoria? Yatebekanire ng'a abanto bande nkwamori bare chiyoyo echi bamoria nonye na nonye na avacado echiro nonya na amatoke bamoria ase enchera etari engiya. Always mama ogochengerwa rero imama bwechogete korwa kera ensemo. Ee, mama ore omochenu. Abang'ina bande yatebekanire ng'a buna bono yature iga, ase ensemo eria y'obochenu yuno abakungu nintwe togokora obochenu. Yatebekanire ng'a abamama bande basinyirwe gochengerwa rituko ria rero, gose basinyirwe gochengerwa amatuko onsi amo nabanchwa babo, ase eng'encho batamanyeti buna baebegi bakwebeka Ase ring'ana riria rikorokwa obochenu, eh, ng'aki gose bwebegete, did you know cleanliness is second to godliness? eh, nabo Second Corinthians ekare gokwana amang'ana ayio, nomaete ng'a obochenu, eh, nobwa kabere gochia ase Nyasaye, onye obochenu bore obo bwa kabere ogochia ase Nyasaye, eh, Nyasaye, aye omokungu ogochengerwa gose oganeiri gochengerwa, ng'aki gose bwechenete. Eyatebekanire ng'a abakungu bande igo bare abachenu isiko oka iga rakini obwati nonya ngochia ase bamenyete emekono na emechieno nigo ebasongererete eh, omokungu akooma sitting room otige bedroom eh, omokungu akooma eero otige erumu y'oboraro, omokungu akooma Korwa ase abanto bakorigereria otiga gochia magega suku nyuma, gosang'ana rero amauga acha abwatete kera ase emechie, amauga acha amaya, abanto bagosimeka chinyomba roundi, omonto namaoga amoomerete enyomba, obosooku obonene sana. Nyarodogo ekero nkorakora Obosachi bwane isiko gabu, did you know? Ekero ore omoteneneri bwe chiamate, buna bono onde omoteneneri bwe chiamate korwa iga ase egetaseni gia Voice of Victory TV and Radio, I should be in church, eh, naende goika nteme koreta amang'ana out of deliberate study, ayande out of practical experience. Isiko gabu ekero ngoeta narakorire bosaki botari boke, nanyora ng'a emekono nere ororo na emechiano etari meke, Abanto nigo bakooma chinyomba korwa ase akororekana rakini gochia magega abwo atiga. Omonto aomete echoo yaye, yaani enyomba ya kebara korwa motwe rakini gochia magega, eeh, iga igo akengeire namaoga, that is very bad. Ing'aki gose bweberegete omokungu ogochengeru rero. Rirorio nokare yane nyarodongo ekero nakinete narenge omwana omo nyaroka endabera, eseito maate iga aria bogirango maate ekero nakinete nakinete nkona koi koinyora amang'ana make make, nare korigereria emechie gete, ase nare o- aba- aba- abaiseke baare konyuomwa korwa, yaani gose abamura baare korwanerera konyuoma korwa emechie gete, yaani abamura baare gotaka gose baare kolong koria oboko korwa emechie nere yamanyire. ngatema sana kouna enkia naende na bono nabo nkeroche ng'a egento eki nkegendererete ase egesaku kia mwanyagetinge, notondi egesaku kia manya kia mwanyagetinge, lakini ase ebisaku ebinge. Nkering'ana ki Emechie nere abanto batari konyuoma, batari gotaka koayerera konyuoma korwa emechie iga, tari ng'a not necessarily ng'a abanto aba ebare abarogi gose kende, yaani baria bakweba chinteru isiko buna omogusia agoteba, lakini rende emechie nere aban abasubati bare abachenu, abang'ina abang'ina babaiborete bare abachenu, yaani omaete obosigani nobuya, nonya abanto bagoteba ng'a obosigasira. Abanto mbare bataratiga kwegena obosigani, bataratiga gochwara abana babo bachie kwenywa, kwerigeria abakungu boka abanyene. Omonto akoraita ng'a omochiori ng'a kera keria omochiori ore, emechie emechenu, emechie emesafi, ne- nenyiyorete ase itaari, na nabo ndayeature nonye na amarieta lakini ende e- e- a- ta- tari rero, emechie gete nere abakungu ba abasubati bare gosiganwa korwa ase ki? Number one, abang'ina barenge abachenu. Number two, abaiseke baria nigo barenge abachenu. Omanyete nomanyete ng'a omokungu nare okwabusa ki ekioreria oabusa bakaikori moino, baka yaani ka abanto bagocha ba nonya na abaeti bakoratenena bararigereri did you know emechie nenga buna eyio nonya isiko iga abwo, emechie nere nonya naye okorigereria isiko iga abwo ekenyoro. Igo bono abakungu baria nainwe more abachenu, bono mwaegeirie nabaiseke baino obochenu obo, kongolesana nainwe, nabo ntaete gocelebrate amo nainwe rero, gekogera inwe nabakungu b'emereng'anio salasini na moja. Eh, emereng'anio salasini na moja. Omokungu bw'emereng'anio salasini na moja nere ogochengeru rero, I want to say, aye onye Ing'ana rinde ndiria orapike koruga abwo rigokonye buna omokungu riratoganeire gochengerwa. Ekero bono inkoirana ase ensemo y'abagaaka, abwo ntaete goteba ng'a komoranche abagaaka chengera mo abakungu baino, omosacha naye ekero atebie omong'ina oo ng'a I love you mammy, motebie happy mother's day. For those ones of you momanyete ng'a rero mother's day yarenge, Chengera mokao omotreasure, you need to treasure your wife, motebie baby ningwanchete, motebie mom I really treasure you, happy mother's day. Egeka ogere omaete abakungu ntwanchete ogotogigwa, omokungu omaete oise goetania eh, yaani oetanie erieta ri'obwanchani ake igo ogokora omokungu ogosmile buna etoy, ase ki? Ntwanchete gotogigwa koreng'ana buna abagaka mwanchete gotogigwa, naintwe ntwanchete gotogigwa. Okay, ekero nkoenda ase ensemo ye chisaprise, Kwenda ikawa, abasacha bande mbare mwanchete gosurprise abakungu baino isiko iga abwo, na abande mbare motari koinyora gosurprise abakungu baino isiko iga abwo, that is very bad. For those ones of you motari gocelebrate abang'ina baino amagoso, ki nekebe giasakara rero, Omwana bw'omonto kware koebereria korwa paara, Omwana bw'omonto ogosirire ase amang'ana amange, Nabo oganeiri kwaramoserebureti ase engencho ere noyo bw'engencho enene sana, abakong'u mbare batenenire buya amo nabasacha babo isiko gabo. Ebe ng'a anchete gotenena nainwe buya na lakini, lakini ere ngoteba ng'a abasacha, motwanche abasacha motoserebureti egekogera ekero gose achake komotebia ebinto bitagwenereti ase engencho noyo oo, mwanchani conditionally. ekero agochengerete na ekero atagochengereti, eh, you know, chiamate chinyinge chiabunekire ase eng'encho y'ebinto ebike ebike bikorokwa ng'a surprises, eh, ekero kende omosacha oo takogoreti rioga, eh, ekero kende omosacha oo actually taragopongensa in any way lakini did you know abasacha mbare ime ye chinkoro chiabo bagocelebratia abang'ina babo. Kera rituko, ere Sara amanyete ng'a mokane, ee, omong'ina one, omwanchi one, noyo bw'engencho ase obogima bwane. Bas, bono na inche nabo ntagete goteba ng'a naki Happy Mother's Day gochia ase abakungu barimo go celebrate abasacha baino unconditionally. Yaani, arete, tareta, ainyore, tainyora, aye nabo ogendererete komwancha. Echi bono nachi chiamate chiria chiarorekanire chigendererete gokina isiko iga abwo. Nkire ne ndatebe, ase chiamate chiria chikoreta pressure eh, ng'a mbakoretwe gento gete, inwe obirecha nabwate chinchera chinyinge agwekorera emeremo. Rero iga nabo ntaete ntebe ng'a naki onye toraba celebrated nabanchu bao, nyarodongomia take the initiative. Tiga ngo ing'ire ebiro biabene ase okogocelebrate gaki, Kogo celebrating a happy mother's day on behalf of all jipigie makofi egekogera aye nomonto bw'engencho enene mono kegima eh, bono bono eh, eh, eh, point ntaete gokoiraneria goteba ng'a ah, ah, omokungu ogocelebrate were oh, yaani ogochengerwa rituko ria rero omokungu oria ogochengerwa ria rituko ria rero is a woman with a smile eh? a woman who faces Her tomorrow with a smile Inki mineti ekero ngoteba ng'a nomokungu okoumerana na mambia yaye with a smile Omaete ebinto mbire ebinge mono sana ase oboiko bw'ense bigochi biago biato heart break you know ebinto mbire to break okonye yaani bigokobuno bigokobuna enkoro bigokobuna omoyo bikogoika as a mother namba eyemo buna bono ebe ng'a Obwate abana aba abatundu, ng'aki ndatebe, Abana, you know, abana, abana nkogera bare eh, abakungu ba, ba, batwara heart breaks, eh, number two, omosacha nabo akogoa heart break, buna bono for single mothers, yani abagina bari eh, mwadi bosi rimo omenyete inwe mweka, eh, goetera emechando emenge mwaeteire, eh, you know, such things, Nabo bikogera obuneke enkoro, lakini rero nabo ntaete kogosegeta ng'a naki you need to face your tomorrow, yaani face your tomorrow with a smile whichever amid the kind of challenges you ogenderete koumerana na chire chimakong'wana onsi okoumerana naro as a mother you need to face your tomorrow with a smile ebe igo gwasirerigwe naimaete ng'a abakungu abo boraka imore isiko iga abwo mwatenenire buya amo nechiamate chiaino. Nyarudongo nabo ntaete kobapongeza rero akaba abo nabo ntaete ngote ng'a you need to face your tomorrow with a smiling face omaye ng'a ankio yao imoyo ere ankio yao tekoba buna igoro yarenge egekogera omokungu nigo ogoikaransa gati gati y'ekerogo kwaba omoremu gwatako gose kwaumerana nemechando ende yonsi egocha ase obosio bwao buna omokungu bori igo ikaransa ekerogo gati gati oting'e as a woman. Egekogera always yatebekanire ng'a a mother should face yaani goika aumerane na ankio yaye eigere koumerana na ankio yaye ase omosasoko gose ase obosio bw'omosasoko. Ebe nefisi yakoborire buna bono mambia nimaete ng'a abana kogenda bare esukuru. Abang'ina mbare bakorokwa amababu isiko gabu, bagwetachera ase engencho y'ogosomia abana. Did you know aban- abakungu mbare babwate abasacha, lakini ah, omosacha oye noe are bosa iga ondochete. Aba nabwo abasacha baria nkorateba chicounterfeit, yaani chiphotocopy. Lakini rende eh, inye kobwate omosacha ondochete bosa igo otamaeti ase akorwa na ase agochia, nabo ntaete gogotebi ng'a eh, face your tomorrow with a smile as a woman Kwana ikonine, eh, eboye chinguru buna orokini, somia abana bao, rageria omosacha oyio, omogorere egoti engiya abeke, eh, mo- mogorere eh, ebikoroto ebiya abeke mo magoro buna bono ebikoroto, naye takorwa aria mogonge echiro narore ebikoroto bire ororo kabisa, eh, biumoire echiro ebinde bigotanga ase baka amisini amisini, tiga gotiga naye emensi yaye egotachanse baka ebikoroto biaye bibiti bire ororo, eh, so. As a mother okoba celebrated rero nomokungu ogotako yaani okogomia enka buna yaani okogomia enka nechinguru chinene gomia enka tigakora kong'entereria emenisi yao omosacha abasacha nabakoebererigwa aba aba pampered tigagoteba ng'a bono oyo iga tangwenereti narinde rionsi tarochi ekiarochi yaya abakungu buna abwo nabo bakoba celebrated. celebrated rero. Nomanyete ng'a omokung'u nare ensemo okorigereiri buna obwo oboanetie nka nomosacha oo noboremeru bwaye gose noboreu bwaye, yaani osomire kende ase eng'encho kwabeire erole model, nere otagete kwegia komenya buna omenyete egera chiamate isiko iga abwo chigwene. tigakoyongeria abasacha ase engencho y'oboreu bwabo, abakungu banga buna abwo bagomirie chiamate bakarigia abasacha babo bare moyo na bwaba bono rero bagakare gochengerwa. Inee! Nobe oyomo ase egatagati y'abakungu baria bagochengerwa? Abasacha nainwe timobaisa koigwa ng'a natebire ng'a abakungu bagochengerwa mbaria baikaransete gati gati y'ekerogo ebe Nkomoirera ore gose tori komoirera, egere bono moche mochake kobwatereria apana naye omosacha kore bwoo. Yakoa nimaete ng'a happy father's day ndiche rikenda rirario naye onye gotagete oche ochengerwe kegima kegima karabe omosacha okobogoria gose oko okomogania ebinto biria aganeirie gokora ase enka buna omosacha bori. Bono bono ntagete kogenda ase ensemo eria ya kabere Nyuma bono nkoirana korwa ase egekombe ki'amache, nabo ntikagerete ng'a nkogenda ande gose nintagete gokuna amang'ana make igoro y'abana buna baganeirie gochengera abang'ina gose abamama bamwabo rituko ria reero naende amo namatuko onsi. Because yarorekanire ng'a abana ngochia bare beba gochengera abaibori babo, Lakini rende erira rikarabie karari, karia abekirwe ensemo, with the web, oriretete, tokorachengera nyoko ne bande ero rioka yatabekanire ng'a isiko gabwo, ba- abasacha mbare basomigwe buya, baisubati mbare basomigwe buya amo naba baba bamwabo, kero kende iso gasirete kare, kero kende iso noarenge lakini nyoko agatema gokora emeremo mono. Lakini mwebire abaibori isiko iga abwo, otana gochengera nyoko nonya nerituko erimo. Aba nabwo baria bono ngochia nateba ng'a ekero riaria abaibori babo basirire, kwamanya konyora riario agocha oteba ng'a omoroberie omama motige nyokore ase engencho ng'a ere nabwate chibesa, oteba ng'a bono amache aprintigwe kabiche ase amache ande ase ane, oprinte omanya kobeka agachi akabicha ka ng'ina gekebande moino aria. Omanyete inwe ore abana mbare isiko iga abwo otana koinyora koira nonye nabang'ina bamwabo, yaani abamama bamwabo, abababa bamwabo baire nonye ephotoshoot, yaani otaiki mama omino noene nestudio y'ebicha yatebekanire ng'a aba abanga buna aba bakure, abanto bachia korigia nonye nebicha bakobeka ase esanduki barabare iga aria, yabora kegima baka yacha korusigwa eye ekebande. Bateeba ng'a bono tore nonya na eyio ekebande, barusia omotwe bw'ekebande bweka basunga aria ekeinyorio. Inwe noebicha eri nengiya, mwacha chibicha chiria chikobekwa aria ase esanduki ensemo ekero omobe ase omobere ensemo ekero omonto asirire ne chingiya. Abageni mbare bagocha ekero kende there are o- o abanto baito okoroka ng'a mourners aba those ones who come to condole with us, abasani mbare bagocha gototinyia amariga. Onde nare ogocha ase engencho y'egwevu ng'a nyarebe nakwete, onde ochicha ase engencho y'obosani bw'abana. Bono ekero agocha origereria akabicha karia oteba ng'a nyarebe nabo arenge omuyabori, eh nyarebe nabo arenge iga nabo are kororekana iga, bikosi nkorabatebi inde ng'a kera omonto iga are fearfully and wonderfully made eh, you know omaete enchera eywo otongire, onde taiyo naende okorire ki, otongire buna otongire. Ekero omonto gatongire kobua Ezaburi mia moja salasini na tisa ebungo biaye ikomi na bine, bono araetaniri ing'a you are fearfully and wonderfully made. Bono bono ntaete goteba ng'a ki akabicha kari na akeng'encho enene mono kegima. Abana torusie emerengo aria. Buna bono koratebie abaisia baito baito nyomba iga aria baria abasinini, namaye gocha natebie abamura baria baito abanene, maete. Abana mbare bagoika eegi gete otaikonyara koroka abaisia abana bao na abarimo okona koroka abana abaisia mpaka ekero baeteire that is very bad style up bisia mbire biria ebisinini bire below 12 years biaito nkaga aria na bire bibiegeri bimanye buna biganeiri igo ko ko ko koburugera oboamate na obwanchani goto appreciate mpaka riria bataragwenera gotoira gotorusia emerengo aria na amamura aria aito amaye amanene akinire. Naro karaetanie bate ng'a omaete nintaete omorengari. Naende egento keria gekorokwa ng'a family photoshot eh, ekero ore nkagari, akwo ebicha na abaibori bao, reta mama omino, reta tata omino. Omaete abana basinyire gotorusia emerengari ase eng'encho kero kende batari naende bare irresponsible ase ase ensemo ya obotoboyi. Abana toboi, abana tobeke buya, toretere vaseline twake emerondo, buna bono tiga mbatebie abang'ina embura yatuure babe isiko iga abwo, abang'ina bande ne chinchagwa ime bare, abande ne chibando bakoirorera, abande ne chichae ime bare, emerondo eye nero netakeire yara yara yara yararosigwe ase. Taerigeti, ee, ebiguta mbire biachire ebia besa, na na iga chibesa chinke igo. Ntomaete a, abang'ina omaete tore abanto b'ebinto ebike ebike, ee, ire na mama omino ebiguta, eeh fair and lovely agirimbia emerondo eye chia b'Ovaloni, tari aya achire abakungu ba gobleach bakabasareka, lakini ebiguta mbire, nonya naye gokweyaka, okoigwa ng'a baminto omobere okorire ki? Ororobire.

Amazing Voices of Victory noere amo naye. Nabo togokoururukeria omoyega oo live ase omotandao o YouTube, boigo erio onyare kobaikera nonya baria bare ase chinse chia isiko. Tobwate chi public address system echio chire chinyikeranu, naboigo chirairere omoyega oo ogende buya otari kobutoka-butoka. Amazing Voices of Victory boigo nkoenana tore obokoreri bw'ogoaka chibicha, gose photography. Naboigo nabo okonyora chigenerator chingiya echio chiragokonye ase omoyega oo ekero esitima yabutokire. Ngokora tore cake making, cake decoration, naboigo ngokora tore omoyega o outside catering abwo ase togocha koarigania abageni ase omoyega oo.

Right, bono eh, nyuma bono naende nyarodongo kunairanire korwa ase ekombe ki'amache nabo ntaete goteba ng'a bono igo ng'a ng'ende gochia gosarasareria korwa iga ase etv egekogera eh, nyarodongo nkoragotebi nde ng'a naki Ebinto binga buna ebi iga igo nkorabireta out of practical experience. Lakini bono ntaragenda ensemo eria y'ogoaka okw'aeri, nabo ntaete totabore ensemo gete etigarete iga iga ng'a inki bono abana baganeiri gokorera abaibori babo, more especially chingaki echi iga chi'ogochengera kw'abang'ina kogendererete. Inyora rero nerituko riogochengera abang'ina, narora abande bagoteba ng'a Happy Mother's Day. Okay, lakini rende ekero kende onyore omwana oyo otaragochengera, gose omwanchi oyo otaragochengera, gose omosani oyo otaragochengera, because abasani ngochengera bare abasani bande, nabo ntaete kobatebia ng'a nonde iga iga nagochengeire mono kegima on behalf of all. Bono bono ngotebia ng'a Happy Mother's Day. Inki gose abana baganeri gokorera abaibori babo chingaki chionsi ase engencho y'okoba appreciate buna abaibori babo? Namba eyemo, abana banche abaibori babo whichever the way. A parent is a parent. Ancha omoibori oo omochengere buna are igo. Namba yende ya kabere, inki gose abasani baganeri gokorera abasani bamwabo? Ancha omosani oo the way he or she is. Lakini rero kariria rituko ri'ogochengera kw'abang'ina, Ancha omosani oo omogisangio omosubati, ee, koreng'ana buna are igo, ee, mbali noboreu bwaye, naende mosabirani. Lakini rende ring'ana ndire ororo ntaete goteba, ase ensemo eria y'abana gochengera abaibori babo, ng'a Happy Mother's Day, goika oegere mono kegima, kogorera enyoko endagera. Abanto bande bebire abaibori babo, babachwarire mbari kobaa ndagera bakoria, abaibori bastrainiri chinka, moibori kagokineti, agakorenda, agakoreta obware obo, noganeiri bono omochengere goetera as'okomoigotia, Igotia abaibori baino all through not necessarily ng'a rituko riogochengera, ekero abande bagoteba ng'a happy mother's day nario ogocha gwatabana narimo kwainyora ng'a obe rero baba ngochengerwa arenge yaya chengera omoibori oo all through goetera ase okoigotia enda enda nero mambo yote. Namba yende ya kabere chengera omoibori oo goetera ase okomobogia let your parent look decent. Nainwe baria abana bakogorera chianga chingiya, omwana okogorera esweta y'elufu tatu, omwana orete oborangeti eduve ya shilingi elufu tano, lakini naye kwamanya koyekora machabara. Base abakungu bande mwamanya koeboa chisweta chinene chinene gochia gotora echae. Esweta eye nero ore nero tundubari, nero ore nero ekanisa, nero ore nero echiiro, ee, nero ore nero ama. Tanga, Hapana, abang'ina nainwe tiakwaba nobosoku boria bokorokwa ng'a aibu ndogo ndogo. Eh, tiga ekero omwana ogo akoe zawadiri gose omwana oainyoire ng'a nkoexist ore, omwana gakoreteire egento ki'eng'encho, rora naye buna oganeiri gokerenda, egera naende omoe humble time, nere ache anyore ebiro, nere akore ebinto binde ribaga gotiberera kona kogosoka. Abana bande baratebeiriri konagotosoka iga abwo basiri gokora ebinto binde bire imborant nonya nabana babo mbabaganeti babaakanere chischool fees, abana babo mbabaganeti babakorere kende nabare mbabwate chinyomba chiabo, amajukumu ye chinyomba chiabo naro ororo. Naye bono omokungu iga kwareteirwe esweater maduong' kegima. Naye manya ng'a y'okwebeka gochia omwana oo natagete, naende yatebekanire ng'a abaibori bande omwana aye okogorera eyanga, lakini nkwana kobeka eyanga eye bosio bw'omwana oyo oo. Omwana gakoretera as a sign of appreciation motebi mbuya mono baba omwana one mbuya mono tata omwana one naende beka eyanga eyio egokina nero kegima, tari enchera eria aba abaibori bande. Abakungu bande bakare gosiereria abana babo isiko gabo ng'a aka nako kwarora, apana, a present, a gift is always a gift, eh, itaberana eh, omotebi ng'a baba omwana one naende ase ebiarwa biirane, tata omwana one ase chiarwa naende chikore ki? Chiirane. Onye nomosani oo ogo appreciate, motebi mbuya mono mosani one naende chiirane ase chiakora ki? Ase chiarwa. Onye nomogaka oo, omwanchwa oo ogo celebrate, motebi ng'a mbuya mono, Naende birane ase biakora ki? Ase biarua ire ng'a emekono meke nere mobwate omonto oumani appreciate. Omokungu learn to appreciate, yaani tabirana aka mbuya mono ase omonto okogocelebrate. Nagocelebrati nomonwa, nagocelebrati niandika chifu ya shilingi tano, learn to appreciate. Kaa abanto omoyo, abakungu ngwenerete buna nkang'ana iga. Gose gwasoa gokompea egento kwareterwe onye neyanga gwasoa gwasoa ewardrobe yago gwasaya koyekompea na chirigu egorerete, kwamanya goteba ng'a bono inche ninde worth this eeh, nabo ng'isaine ebesa nane apana, a gift will always be a gift yechengera eyegokere appreciate yaani aira iraneria ng'a mbuya mono. Eki naki gekorera ara nene abanto abange batigirwe gochia abwo batari koba appreciated, yaani omonto agoteba ng'a bono oria nimoirera. Ena nimochengera narore the essence, takorora the meaning, yaya minto mwanyagetinge twegere kwenda nomoyo gochia ase abana baito, gochia ase abasani baito, gochia ase abanchwa baito, nonya ba staff mates mbare banchete go appreciatania buna bono nasoa iga iga ase egetaseni nanyore abana bare iga iga abarari ba minto bagokora amaiga, babo Mister Speaker, babo Morgan, babo fundi wa mitambo Hesbon Bosire korwa magega iga aria. Eh, bang'appreciate, bantebia ah, happy Mother's Day, banchengera. Ande barantebia ng'a ah, nyarudongo oyo, you looking wow, mbuya ore. Omanyete nonya staff mates nabo bakogochengera bakoa omoyo, eh. You know, eh, aye naro rende aria aganeria abanto baito eh, togenderere gokorerana. Bono bono nabo ntaete goteba ng'a naki Abanto buna bono abana ira abaibori nyagitari, mama omino gakona goteba ng'a tari buya ebiimo, taigweti buya, learn also kobabogoreria kari egento ekorokwa ng'a hospital bills eh, abana egera kobogoria bills echi iga mono because yatebekanire ng'a abakungu bande isiko iga abwo nigo babwate ebinto ebikorokwa ng'a terminal diseases buna bono high blood pressure, egento gekorokwa chisukari. Aa bang'ina nomaete you know amarwaire aya as much as yaya ndagocha goetera e life style naya ndagocha ase eng'encho ya age you know age factor nero matters a lot emiaka buna omonto akona gokong'a akona gokina kwanyora ng'a amarwaire nare abakungu buna aba iga bakoba celebrated rero bamenyerete ame naye igera go celebrate mama omino omotebie happy ma ao eh we love you mammy I love you mammy you know ekero egoikera ase amang'ana ya obwanchani. Nkora ng'a gegosound buya ekero ogwe single out gwateba ng'a I love you eeh you know aah eeh awo bono self naro nabo nkorora ng'a teri gochi yaba mbe mono ensemo eyio oboonchene obuya ekero ogoteba ng'a I love you mami it sounds better. It sounds wow! Igo yaani omonto akoigwa buya ng'a amaene ndoche na inche ning'anchire, mbare noko na komera amariogo aya iga a pressure, mbare noko na komera amariogo aya iga y'esukari, ndoche lakini na inche nomokungu gati y'abakungu baria bakoba celebrated. Egere rende okoirana nane okwemengera, nkoba ase egatagati y'abakungu. Nabo ntaete goteba ng'a naki nainche Nyarodong'o nimbaanchete mwaa happy mother's day ekero bono ndoche ebiro biane biabutokire nabo ntagete goteba ng'a naki my best wishes to all of you bari mokorokwa ng'a ebanto mama lakini inyora koba omokungu bw'emereng'anio salasini na moja. Kwani iko nini? Right, bono Nyarodo ng'ora abantaete goteba ng'a eh, nyuma bono kanabeire ngokoirurukeria omoroberio bwe chiamate ime ya Sunday ya edi- edition, yani ime y'omokubio, nabo ntagete goteba ng'a naki aye nomonto bw'eng'encho enene mono kegima. Lakini bono nabo ntagete goteba ng'a pole yane enene tiga ngo indue eng'ora gochia ase chiamate chiria eh, chiakwasirwe amo nemechando isiko iga agwo, Ase engencho y'uno ekero chiamate chigosionorwa, Nyarodong'o na inche nabo ngochi naigwe bobe mono kegima, because chiamate nachigerete na inche inde iga iga. Ase chiamate chiria chionsi pi chiakwasirwe amo nemechando y'amarwaire amo namakweri, nabo ntaete koba eng'ora yane gocha isiko iga abwo. Naende bono ng'anchere ndarue eng'ora yane gochia ase omosani one mono kegima, gose abasani bane mono kegima, Ee, namanyire ng'a mwensi nabasani bane more, lakini rende ingochire yanyarekana kwanyora ng'a nabande mbare bare ime mono naye. Bono omosubati okorokwa ng'a Dorine Angima, Dorine Angima, my matron, one of my matrons, ntana kweba, ekero nare konyuomwa eh, riria omoyo atebete ng'a bono nintagete gotwara omobabe officially, na mobabe oyio tarenge onde other than me, gose other than myself, Nyarodongo, kera one omogaka atebete ng'a nko nko nko nkonywa omara officially ematoni yane eyemo ya ekorokwa ng'a among others okorokwa ng'a nere Dorinia Ngima korwa aria chinsemo chia Keumbu rogoro maria, Nasireti tata omwabo, naki namanyire ng'a ritangaso erio ngoika rire ase emetsa yaito ya Voice of Victory officially. Nabo nataka kora koa eng'ora Madam Dorinia Ngima, omosubati oria ogosomia Suguta Girls High School, korwa aria chinsemo chia Nyamache, onyuomire seito maate bogirango, Doreen nasireti tata omwabo boiborwa gochia aria ewe chinsemo chia kiomburuguruma aria, lakini nabo ntaete goteba ng'a aye amo na Angie moo na abana baino Blessings amo na Blessing na abande na abande babo Gift nabo ntaete kobaa pole enene mono kegima mbatebie ng'a Nyarudongo bono incherande gocha kobaa eng'ora officially bono bono ngoteba ng'aki Aye nomonto bw'engenchana na mono sana rishabiki riane, naende tigatoomerane ase ebiro bikobwatia. Ningwanchete mono kegima amarieta ane Rachel Omoyo Odongo. Bye bye.